ni paɣ kpɛm n-faai siɣi zaŋ chaŋ bɛ kaali na ka buɣinɔŋɔ lahi kum yirigi tiŋ na, ka tiŋ nahi laa bɔɣa ni bɔn lu, ni bɔn lahi lu, eh, ŋɔ maa ŋuni yaa, eh, ni danaa paɣa n-dɔɣi bidibiga, eh, lala n-nyɛ li, eh, ti ni labina maa, a ma shee n-ŋmɛbu maa yaa ku ka ni a baŋ ni ya shɛm maa, lala n-nyɛ li ka ti yɛn mali li tiri a na, Yɛli suŋ, yɛli biɛɣu, di yaa nola gbirigbiri, eh, di nomi ka di shuwaaka bee di nola vumya, eh, kpe ka ti yɛn zaŋ li taana. Ti daa chaŋla break, eh, a yi kpahim ti page maa zuɣu a ni nya ka man eh, ti naɣiya daba a shɛm, eh, ka shɛli nyɛli yaa eh, ti daa be Wambɔŋ, eh, ti mini n yab Wambɔŋ la n daa bala for 16 good days, eh, ti daa chaŋmi for some upcoming TV series din yɛn hit our screens. Very soon, very soon, very soon maa mi eh, Tamale yɛtɔɣa maa bee Ghana yɛtɔɣa maa din mii maa eh, wɔŋ wɔŋ maa ka ti na ŋmɛra a ŋmɛ kpɛ biɛla ka a labi ti ŋmɛ kpɛ biɛla ti lahi chaŋ mi ti dɔni ŋmaai TV series eh, ka labina nti ti lahi zaŋ our favourite program zaŋ ti a dini n-nyɛ Kaman How and we will start with apologising to our cherished viewers ti niŋ apology din tim sa eh, ti chaŋ ti gbani n-yab yɔgbuni naa tooni N dan ya n naa bɛni n yab ni a yiri n yab bimbila gban na ti gban ba n bɔŋɔ zaa dungbana n zaŋ afa seero afa ba ashia n yi kɔŋko yi kpɛri la asawawa limam n nyɛ zaɣ miɣili mam ka ti zaŋ a tin marigi maa shɛrabutu pahaya ti sandaani n bɔŋɔ ka ti timdi tiri ya fɔrti n daa chɛ ka yi kiipi n ku weetiri ti ka na bi nyɛri ti ŋɔ maa kpɛŋŋɔ maa Bee episode ŋɔ maa din niŋ ka ti labina maa eh ti yɛn niŋla binshɛɣu biɛla eh simple ni ku yɛn yɛli li tahi shɛm ti yɛn niŋla review about the previous scenes kamani how ni start previous episode shɛŋa ti ni niŋ eh din make impact mini din yaa niŋ di useless din ku ka use kamani a yiŋa yɛltɔɣa yi ku yɛli bini bɔri shɛli ka bi deei ti ni nya ka di ŋmani shɛŋa deeya mini shɛŋa bi deei eh ti yaa yɛli review n-yɛn nyɛli eh review n-yɛn nyɛli so eh Ti first episode bee ti ni ku yɛn pili kamani how ti yɛn chaŋ ti kpuɣi from nimaani eh, ka di nyɛla ti first episode n bɔŋɔ maa di daa ku nyɛla eh, parliament ti daa ti nyɛ ka boxing shɛŋa ŋmɛ eh, ka di nyɛla yi levy yɛltɔɣa ka shɛb ti niŋ ŋɔ ka shɛb ti niŋ ŋɔ eh, ti ni daa yɛn start dini ka ti daa zaŋ pili kamani how ni ku yɛn pili first episode daa chaŋmi ti tam lala yɛltɔɣa ŋɔ maa zuɣu eh, din chɛ ka ti dii bɛn analyse din pam eh, din nyɛ boxing ŋmɛriba maa ami parliamentarians yɛltɔɣa ti yaa karin ya ban yɛn decide ka mahi taba din ti ku baandi shɛm ti bi lan wum din bi nyɛ ti bee ti ku niŋ shɛm yaa second slide ya eh, bin kara ka ti niŋdi tira kama how program zuɣu maa ka tv station ayi ti studio ka ti ku dɔli kftv A yi kam ya bin kara na bɛni ka ti yɛn niŋ tin ya a yi ti bi tiri gba ti ni daari ba mi eh, second episode n bala maa let's get serious eh, second episode tin daa ŋmaa shɛli eh, RTU in danger tin daa caption li shɛm bala ka di second caption nyɛ eh, Dagban Pagwar nyin bihi showing doggy style eh, la first bin maa daa nyɛla kama RTU in danger maa daa nyɛmi David Abanna eh, hali ti yuuni daa yi lake ni ka struggle hali ti kpe ka eh, caption ŋɔ maa daa chaŋ ti jɛndi eh, David Abaŋna Black Stars ni daa boli ba fɔ AFCON din ku gari ŋɔ maa eh, ti daa analyse li yɛ ti bi nyɛ ka di mali use eh, yɛma ŋɔ ma ka so yɛn yɛla eh, din daa chaŋ kuna yi daa nyɛ din daa daa artiw shɛm eh, so di wuhi ni ti ni daa yɛri yɛtɔɣa shɛŋa sometimes di paya tiri yi yɛrimi. Eh, tin daa na yɛli kpɛ ti daa nyɛ ka niriba pam bimbo bimbo o nyɛla saha ka ti di niŋba din zabima maa eh, ti yɛn niŋli short eh, ma ti chani la World Cup maa where is David Abaŋna in the Black Star squad if he was really needed so this is how they do n ŋɔ ka bi niŋda a yaa yɛli eh, ka di nyɛ yes di nyɛla yaa o talent ka yi daa nyɛ ka bɔro dinbala maa di daa wuhiya ni o nyɛla injury ka bi tooi ŋmɛ so why ka o ka ti Qatar World Cup 2022 ŋɔ maa ni eh di ku nyɛ shɛm bala and eh advice to Tamale City yi gba kpɛna liki ni eh ti yɛn yɛli yɛla binshaɣu ban ti binshaɣu din daa niŋ ti last eh two weeks ŋɔ maa ka so ku kana ti laɣim Tamale City mini Artua yihili n vaai diba yɔbu n ŋmaligi lala bin maa daa zabiti pam keep up di tuuni this time yi che ka di chana and ti nyari bin shɛŋa yin n mi technicalities ti ni ni daari saɣiri maa di muɣisiri ti bee maa Tamale City karibu player. have to like sometimes it's it's your technicalities eh, zuŋɔ episode maa ti bi analyze ra ti ku yɛrila ti previous bini and the second caption daa nyɛla eh, Dagbaŋ pa gɔri ni yɛn bɛ ti daa nyɛ video shɛli some short one din dii bi nyɛ ti like daa eh, ti tiyɛri kamani n ku teebiya di daa sili binyɛra ma bi yɛ ti ku kpɛna n program ŋɔ di zabiri mam ti daa nyɛla so ni wuhiri dɔgi a ni yɛn niŋli shɛm daa jɛri bira bira

Okay, next episode. Uh, the third episode on Kaman How Tinda Pili Daniela Savannah movie premiere. uh, Salam Mumune, Venus Films da ka ta ma movie. Ka will born the Savannah. Da gwang foro no abi miro ra che vaine ka the the mal ba na bi to adra no ngo ka tin ngo ka tin ngo. Eh, to me episode che din da yari to atbi analyze. Our next episode, team movie to the next one. a nyɛ kama diraya ti ko pil dabisi shɛli ka bi kpalim zaŋ atisi nim kɔŋa la bi lee competition if you could remember so try analyze li gba Makasiora tam stage zuɣu ka bi libo double tii so so and so try yɛli din bɛ yɛn tahi ti Dagbaŋ yila tooni shɛm din nim maa din more of entertainment maa ŋɔ adi yi ku kana a yi nyɛmi ka di gari ka tiri bi yɛli di yɛltɔɣa ti next episode n bɔŋɔ. next episode maa daa nyɛla new year new year ka tamale guys and ladies daa yaa jɛrilim new year ka a nyɛ ka bi bari moto nima n ŋmɛri marafa nima kama it's, it's not affiliated to dagbaŋ it's not affiliated to musulinsi eh, ka ti kpuɣili different way hali din din nyɛ shɛba maa gba bira bi celebrate la dirala niŋla odd sootura shihiri gba zaa yɛtɔɣa to ni yɛn yɛli a shɛm a ni daa nyɛ new year laha n gɔn niŋdi maa a dini yi pa kan na maa damba goli n zani maa tira bɔri ni ti nyɛ bilichin kam ka o yina n ti wuhiri dagbanli maa viɛnyɛlinga a baŋ ni yɛli shɛm n pili zipili golinga ka niŋla o laa laa tindi bɔri shɛm a mi ku diri nam di yɛn bɛ di ku chɛ ka a yina ka ŋmani bilichina ka ti daa yina ti wa damba maa ka di mali jiri amaa ehe nyama ti jɛrinjɛrim la ti yɛn suhi li mi ti daa yaa bi bɔhiri din ni ka ti yaa vali tima n ni binyɛra kana ni maa ni maa ehe so din nyɛ ti kani na n di yɛn yɛn bɛn analise Savannah movie premiere. Year analysis n bɔŋɔ din daa nyɛ ti next episode tira kana ti nya kama yes bin daa ka ti ya ni bɛ yɛn baai niriba kana maa it was no use because dirabi ku bukaata ka niŋ ti zahimba pahi because Savannah movie maa dirabi premiere kpɛŋɔ. ka lee pirimiya yi saaf, ka ti daa yɛriya, Di di bom ni di yɛli ni saafnim maa yaa ka ti kali m-bala ka ti ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ ŋ-ŋɔ bee ka di ti ba soli ka ban yuli li. Ti ban yɛn yuli li ka ka puro because ti pun mi ni ka ti bini maa ka di daa bi tooi prevent binshɛɣu di bi ku bukaata ka di zaɣisi kpe ŋ-ŋɔ pirimiya ti daa bi nya ti performance ti bi nya binshɛɣu. Di gba din daa ku gbaai shɛm m-bala so di ŋ-ŋɔ a ti daa pun analyse li. The next episode ti ni daa lan ŋmaari a nyɛla Nordra Film Movie Awards eh di gba zaa din daa chaŋ chaŋ daa beni ka daa che din daa bi chaŋ eh awards mi din ni nyɛ shɛm bala di yi ku kana maa eh a bi a ni di kaya ni bi ŋarim eh to ŋmɛya a ni bi di kaya ni bi ŋarimi ti a maa eh Sirina gba yi ku di lala ka o gba yɛn chaŋ ti ʒiya ni bi ŋarimi ti o awards din ni be shɛm bala di na ʒimi mali winner di na ʒimi mali loser some maa ŋmɛya some one must win and some one must lose eh, din daa ku kana shɛm bala and eh, for your quick teaser eh, months din ku kanna ŋɔ maa tin lan zaŋ kpɛri kpɛri tibi maa bi zuɣuri lan kana ti crash taba n yaa nyɛ kpɛŋ ni yɛn laɣam luɣi yinga eh, this time the northern film movie awards now rebranded to northern movie awards

ni o ŋmaari li din daa teei ni sokam ka o ti leei kamara maa mini kamara wum a. Di mi yi ti lahi kana ti ʒiniɛl maa ni, eh, dindali sokam yɛn leela blogger, hali niriba ni suhu credit nima ka o yɛn di o video la ka wula m bi nya li. Eh, ti daa yɛli di nim zaa but more of this binyɛra maa din yi ti gari ti di lahi je ni ti teeri li. Ka di teeri maa video kurili shɛli Video maa n kurima saha video n nyɛli bushiɛɣu bihi bɛ daa ŋmaai video shɛli maybe after lala binyɛhiri maa bɛ ni niŋ tuuba bɛ regret ya but these days ka bɛ yaa kuli lan chaŋ ti hype li n kuli lan posting li ka di ŋmanila bɛ ni pali shɛli a mi din kpiri maa di zabiriya m be so like binyɛri shɛŋa beni a ku kahi data use a gba zaŋ update amaŋa binyɛri ni sokam di tu ni a niŋ up to date maa a gba cheli bin kura postibu

Okay we we moving on ti pun yɛli enough of di yɛli bɛriti pam naawuni zuɣu our next episode n yɛli wow one of one of episode shɛŋa din din daa mali niŋ bɔɣu pam di gba ku yɛn nyɛmi ka binyɛra yi ti gari ŋɔ maa di tu like so yi kani gba yi ni tooi teeri o ya bee di shɛŋa bɛni gba ti lee bɔri ni Teer di daa nyɛla bomb explosion loori daa ʒi bomb ka o mini moto king kaa ti crashi tinkpan shɛli ka di di daa tahi di gba zaa di yɛltɔɣa soŋ black Wednesday bee Tuesday ŋɔ n daa nyɛli di gba yɛltɔɣa daa nyɛla din mi n yina kaman how and the next episode daa nyɛla

tin ya ya di yɛtɔɣa so din mali mali maa m-bala din ni muna tira solvili is a dead and gone case and our next episode on kaman how daa lan nyami it wasn't an episode it was just a teaser ka ti yɛlli ti girls how girls pressure boys baby di tu ni adaka baby di tu ni ŋ-ŋɔ o yi ka ka o yi ka wɛligira pumpɔŋɔ din nyɛ eh ten thousand hundred and something million maa ka di nyɛ problem ka ti daa ku niŋ sɔŋ small comic ka yɛli a yɛri yuya pam di yi pa shɛli a ni daa pɔra 95 loori daa nyɛla kamani maybe 1000 ka a baa bi tooi da ka a ma ŋun ku niŋ suɣili dolo ka di ka problem ka a beebi ŋun ti bi da ka di yaa nyɛ problem n tiɛha ti ni daa yaa niŋ ŋɔ maa din daa ku timsa bini yɛn ni paɣaba maa yɛla to maa din daa na ʒi ti kpɛ duya ka kamani ha o na fɔhi ti daa chaŋla break nolɔri daa kana laa ten maa puuni so ka ti chaŋ break after nolɔri tin niŋ ti jema nima zaa mini binyera n save ti kireta nayi ti daa na bi tooi labina ti daa na fahimi ka gbaari program maa ni ti nya nya boni boni boni bo ka ti yen niŋ ka program maa chaŋ tooni until ka ti lahi labina. Tin daa yɛn labina maa a yi yuui ka ʒi taan muɣili na di suhu ni a ʒi taan kahali tin daa yɛn labina maa ti daa niŋ rebrandin a yi yuuni background shɛli ŋɔ maa ti labbu maa na ka ti daa niŋli and we started with a teaser ti daa bi chɛ fans maa yoli ti daa tiba teaser yɛ no kamani how o lahi labina ni di ti lahi niŋdi binkara tiri ba so after teaser maa ti ni daa ŋmaai first episode shɛli daa nyɛla sex dolls. bin chɛ ba ni kɛ dɛli pala zuɣu ka a nyɛ ka bin mali binyɛri shɛŋa n niŋdi binyɛra n tiɛha laa ɛpisod maa n bɔŋɔ sɛks dɔls maa bin mali ba n pirigi ba zaŋ zali stɔs mini binyɛra maa a yi ti yɛlim din mɛki impakt mini din bi mɛki a yi witinɛs tuu ɔɔ mɔɔ stɔs ti daa bi tooi gili infɔmɛshin maa ni bi paai shɛba bee din daa paai shɛba maa mali nyɛ chɛnjis biɛla ka bi bi lan chɛri ba zaani bi zaɣim lana maa dis taim bi bɔri

Next episode shɛli din daa lan ŋmaai daa nyɛmi MTN and Vodafone eh, ban daa nyɛ main bini maa ti daa taagi telecommunication networks shɛba a ni yi kooli customer care eh, about bɛ ni ignore northern languages a yi kooli southern languages noli m-be din ni plus Hausa ka bɛ daa bɔri ni bɛ zaŋ leei northern languages ka try yi authorities mini nanim yuli n di zuɣu maybe a yi lan kooli lala service providers ŋɔ maa ka bɛ ni tooi ti a option for a northern language Ka a mini ba di fiila. Di mi gba, eh, ti ni kari yaa maa, ti na bi wum din chaŋ shɛm. N tɛha ti gba ni daa na ku yɛli li shɛm m-bala. In one of the episodes shɛli ti ni daa ŋmaai next, o One of m favourite episodes, eh, Tuba Zax vs Carlos. N shɛfa o eh, di gba zaa ti ya yɛya shɛŋa bɛn dii gari di niŋ amiliya yɛtɔɣa but one of my favorite episodes n bala di gba yɛtɔɣa like din niŋ niŋ maa din maaya so din daa ku nyɛ shɛm n bala ka ti chaŋ ti paɣi ti ma pam ŋuni n nyɛ eh, ti ma Sirina Yisa ti ya a salutations bɔŋɔ double salute ti daa nyɛ o n kpɛri puuni social media m mahili shɛm eh, but After all this social media maa din yɛn chɛ ka di calm down trap ŋɔ ni din yɛtɔɣa di yɛn malila duu wulandaalan n-nyɛli ti ni na ku ya shɛli ti dii bi niŋ interested o abɔɣu m-bɔŋɔ ka ti bɔra try n-nyɛ maturity di puuni so we move on to our next episode kaman how ti ni daa lan ŋmaai next episode shɛli maa di mi it was like affiliate to lala tuba because tuba hali dini ka o daa start gba ka lala previous episode maa incident maa din nyɛ appeal for fund for uh, uh, music legend ŋuni nyɛ uh, big adams uh, di gba zaa yeah. our next episode shɛli tin mali nyɛmi ti next episode shɛli tin daa ŋmaagi n bɔŋɔ maa ami tɔhi ʒee baa okay uh, di gba daa nyɛla sad episode bi ni yɛli ti shɛm n ba maa n daa yiɣi n jɛmp kpɛ laa yɔn keeji ni gbuɣinli ka o daa zaŋo n niŋ lahi su so di gba di daa nyɛla kum yɛltɔɣa otɔritis ti daa yɛli ba daa yɛli ni o ŋubo mi o ni niŋ la wɛl o niŋ la wɛl bɛt di daa mali yɛli gola biɛla bɛt dis taim Ghana yɛla kpalim la kpaŋ gbaya ti daa yɛli a ni tooi yɛli n yɛtɔɣa shɛli ti za ti ni ni daa ti hali shɛm ka bi ti bɔhi ni a evidence ba ti ni daa lan niŋ next episode shɛli n daa bala din nyɛ eh, n ba maa ni daa chaɣisi kpe jɛngbuni keeji ni ka o ti gbaag o ka di niŋ shɛm maa so let's move on ti na chaŋ next episode di daa nyɛla decongestion exercise di daa niŋla earlier bee ka ti report li late how niriba ni neglect ku ko eh, ka kpaɣi daa ni ka yɛri ni di niŋla wula ka niŋ wula ka niŋ wula tira kpɛ daa maa n ti deei paɣaba yɛltɔɣa ka niŋdi meeya mini o nyaangi yɛltɔɣa bi ni yɛn rizɔlivili li shɛm tira pahi daabihi suhulu ka kpaŋsi meeya ni o kpaŋ o maŋa tabi sɔŋ daabihi maa

Yes bɛ daa tahi taba n yab da kpɛm yɛli ŋɔ yɛn niŋ ŋun tim ka ŋun zaŋ ŋun chaŋ ti niŋ copy ka ŋun niŋ wula ka niŋ wula din nyaaŋa di ŋmanila din daa niŋ trouble solution because lala nim ŋɔ hali ban yɛli mali bi dii bi kpa di ku nyɛla bi yiŋa bi yiŋ niŋ di yi ku nyaŋ ba ti nayili gba ti ku tooi mali li ti yɛn yila biɛla ni ka chaŋ ti next episode Next episode maa gba daa affiliate li mi main chick girl so bɛni ka o bondo main chick the boss lady ŋɔ maa free promo an to search o eh, tiktok o yihiri bihi zuɣu wuhiri pam o daa yihila o daa niŋ jɛrim shɛli ka ti address li kpɛ ŋɔ how bin niŋdi bi jɛrim on n abuser social media hali ti bɛ social media ka tooi yihi a a bin zuɣu n wuhiri niriba Tira adirɛsili ka adirɛsi din pa kamani bi ni zaŋ kpa ʒiɛbo leebu tuma shɛm ka di ku ʒiya a yi bɛ Tamale ka nyɛ gɛl di ku zala talahi ni shee ka a mɔha yɛs di nyɛla tiradishin ni shee ka a mali kala ka yɛli Tamale gɛls hɛh hɛh hɛh yi naawuni yi paya m bɔhiri ya ya ŋɔ ka ti nyara. to o be lahi che ti chiyaama maa even maa nyaŋ ya pam eh n tiɛha one of n favourite episodes n bala ni ya ye favourite maa ka ni bɔri shɛli ni tackle issue shɛli ka check kamani ŋun na ban na like issues maa ban da like ban tooi niŋdi jɛrim dira eh ban ban yɛltɔɣa ka a ti taai ti program maa ka ni tooi nya ka bɔhi ya kamani how yaɣa hankali bɛ yaɣara a yaha memories ŋɔ ka n niŋ ŋɔ din che ka n yɛn yɛn favourite maa a ti tahila eh binshɛɣu n nyɛli. so ti a yɛn yira bɛ ni ka chaŋ serious issues ni eh, the next episode be last but not the least n daa nyɛ ŋɔ maa blaster jesse hmm, tira yɛli di yɛtɔɣa eh, ka so yɛn yaa ni jesse maa brazil daa chɛ ka ti baŋ ni money box ka bi niŋ zali ti ma tira yɛli bin design li puma ni titili ka di bi viɛli shɛm wura ka authorities yuli ka chɛ ka ti yuusirila a jɛsi ŋɔ maa. N tiɛha, eh, the quick one to episode maa wuhi a ti ni daa zani shɛli polo m-bala. N pun yɛli a yi ti ni daa chaŋ break shɛli polo m-bala, eh, for sixteen days. Huh, ti daa chaŋ mi ti dɔni n-yab Wambɔŋ lan tiŋgbɔŋ ni, eh, n-niŋ project shɛli, upcoming TV series, eh-heh. Eh, ni yɛri a ŋɔ maa gba, eh, ka ŋ ŋɔya n-daa dii nyɛ li. N ŋɔya mini siliminsili ka ti daa gabira. Eh, ka so yɛn yɛla expectingly it's coming to your screen pretty shortly eh, tin daa chaŋ ti niŋ binshaɣu n bahi so eh, review on kaman how since tin started eh, tin niŋ binshɛŋa n bala maa eh, di zaa ti achieve ya ka naan chɛ shɛŋa bɛni eh, maa mi yɔŋ a kɔyɛn yɛlimi bin bɛ n taai shɛŋa tibili ka di gari n tiɛha tin na kɔyɛn niŋ binshaɣu n bala kpɛŋɔ ka ti yɛn zani ka yɛla yi kaman how program zuɣu n bɔŋɔ Eh, this is just a review episode. Eh, tira chaŋ break ka lamna. So this is just a review episode. We'll be coming back with more of an yɛn bɔri bee enjoyable episode kamaa tin pun niŋdi li shɛm tira. Ka n yɛri a yi Abdul Basit as usual a kuɣulan zaŋ ti program ŋɔ maa. Yusuf Abu Turzon ŋun nyɛ producer zaŋ ti